Ta' ta' meta kelli tliet snin erba' hekk isu, sewwa, kont nitla' fuq il-bejt u kont nħares hekk il fuq nibki. U kont ngħidilhom din mhux id-dinja tiegħi u fej l-ostja ġibtuni. U ġifiri konni għandu biex familti, għal-ommi missieri. Kont tla wahdi imma, ta' monċi mur fuq ommi għedin ti mintix ommi għom mintix missieri. E, kont mur wahdi jek unħares il-fuq jek unajt imma jini xin namel għaw, this is not my planet. Għatifem. U, anyway, biex ta' xaqan bat, meta kelli xie four years, ommi missieri kienu bidlu religjon u daħlu f'tal-ġahova. U dak iż-żmien xi lejti fuq qed ngħidlek, lejti kif kien hawn injoranza taqtagħha jekk karab ċejsar mhux b'sikkina. Tiċċejsar biex taqtagħha. Illi da kollu għaliex ommi u missier kienu daħlu tal-Ġeħova. L-iskola kienet eh, ħara l-affari. Eżempju, niftakar kindergarten kif zat saru jafu tfal li kotadni kinder jiena. Ġifieri kif zat saru jafu tipo tal-Ġeħova. Kienu poġġewni fuq siġġu hekk tal-plastik niftakar żgħir, kienu qabdu wafer hekk, kuħat jaffeċ fuqha. Jibsqulha x'in ġabuha ħara, bella u jriġu ħalqi. Għax għalihom jiena kont xi ħaġa. Bullying. Jiswew esperiment għalihom, fhimt, injoranza li kien hawn. Eżempju, kont imur biex nieħu l-ħalib fil-Year One hekk, kont noqgħod kwiet x'in kont waħdi, ħadd ma kienux jagħmlu ħbieb miegħek jew hekk, fhimt. U xi kienu kien imiss eżempju jiġu jaqilbu l-ħalib jimbuttawni, jikdmuni f'ħaġa darba waħda ċartit li sidri bis-sniena ġifieri. Letteralment kienu jisom ċimpanżiż da tfal. Teachers fil-year 3 eżempju kienu kien hemm teacher partikolari fil-year 3 illum mit jalla alla jaħfirlu ta' x'kien jagħmel. Ehm, dan kien eżempju kien iħobb it-tfal. Ta' kien joqgħod jaqbad, pointer eżempju sawwa titfal fuq il-patata mbagħad jgħidlek fejn tuġak ħanna rokulek. Jax kont kont ġajsu għajs ta' dik l-età u meta għamilha lili qed lu met juġani mkien. Sewwa. Ehm, Xħin ġi biex jorok lil patata bat il-pointer paħħu labtielu, ġifiri u ħallas prezz qares tekkom. Nistar Mario. Fil-year 5, eżempju, fejn jiġi l-qassis ġesu miegħek u ġesu magħkom u paċi u ħobbu l-kulħadd. Peress li kien ikun jaf li jena tal-ġeħova fil-klassi, kien jidħolem u kien ta' parsi ma jafx li għatem jena. U kien jedhom tal-ġeħova tkellmu għomx, dawk nismuq ziza, dawk imxajtnin, dawk mażuni, dawk jadraw xjaten. So inti tisma da kollu taf xħajamlu dak it-tfal wara kif zatħa joħroġ da minn hemm. Ġifieri soċjetà kulħadd bl-stickers sofor. U apparti jekk, fej kont immunni tagħallem tal-Ġehova, ma kontx imur jiena by free choice, ma xommu missir kun jieħduni hemm, kont naf li dik jara liġjon li jiena this is aqtali, tipo ħajma il-kelma rabix. Imma bħal kull reliġjon oħra li hawn fid-dinja kulħadd jgħid il-ġen tiegħu, minn naċċel qed tifhem. So, irid imur nħabbat il-bibien ta' bil forsi xkun għadek żgħir 7-8, najn minn għadda blek il-bewl mill-gallerija minn joħroġ lik binjama. Flejti flejti sekkonna U mela inti qed mur tipritka xi ħaġa li ma temminx fija. Mela minn naħa ta' soċjetà ta' barra taqla ħin kollu bullying galor. Allura, tkelli rabbi karattru individwalista xkont waħdi ġodel iskola jien. U kbirtek. U kbirt irrid infendi kollox għal rasi. Irrid infittex jien, ma nistax immur nibkjant it-teachers u daw l-affarijiet għax msessib xi ħafna sapport għajnuna. Eh, tipo. Da kollu ħabba. Għaxom, missier kienu deċidaw li jitlu ta' Ġehova. Issa. Umbat, eh, inti minn naħa l-oħra, tlaqqata mill-banda l-oħra għalfejn għalix eh, tal-ġaħuf għandhom eh, policy li jek tkun maħmet maħħom u t-deċidi li titlaq, dej tbatti ġi disfellowship inti dej xanju. Jiġifieri ma jkellmukx aktar isek miet għalihom. Jiġifieri inti qiegħed ġo komunità, twielid ġo fija inti, min twieled ġo fija bħali ta' tliet snin, inti ma ddeċidejt xejn. Imbagħad jien niftakar kont tgħammidt ta' 30 magħhom dawn, tgħammidt għax rajt ħadd ieħor jagħmel hekk, ħuti jagħmlu hekk, omm u missieri jagħmlu hekk, u tipo. Hemm xejn dwar hemm. Salija ta' wiewa tgħammidt, dak raġunar biss tipo tagħmilha ta' 30. Qed tifhem ma jkollokx know-how u knowledge ta' dawn l-affarijiet. U X'qed tiġi biex titla' inti għax tibqa' taqbad imbagħad il-filosofiji tiegħek tibda titgħallem, issaqsi affarijiet differenti. Hemmhekk it's very hard ġifieri u min miskin jiġi disfellowship psikoloġikament ġennuh. Għax inti filli kellek il-ħbieb hemm, filli kellek il-parents tiegħek hemm, filli kellek il-ħutek, filli kellek l-omberika l-korti kollha magħmula hemm tiegħek. Ti f'daqqa waħda, klik hekk in a second, ġifieri b'just by a judgment tal-elders jgħidu, dak eżempju min jieħu ħsiebhom hemm, bħal kif il-Catholics għandhom il-priest tagħhom. U jgħidu l-ek ismenti daqshekk disfellowship u jaraw kbarra jisek mitt int hekk. Astja? Eħe. U daw l-affarijiet jien kienu jdejquni ħafna, u għan huma diżumani. Tu, fejn hu knowledge f'da kollu? U fejn hu li bniedem jista' jkun liberu jfittex u jaħseb? Affarijiet li jiena nadurhom, jiena minn dejjem kont knowledge seeker. U meta kont żgħir ħafna kolli 3, 4, 5 hekk kont nitla' fuq il-bejt għax peress li konna fil-Bibbja bl-amment għax hemmhekk kien kollu jaqraw il-Bibbja. Jekk ma tgħallimt xejn sew minn hemm tgħallimt il-Bibbja. Għax kont naqraha qrajtha xi għoxrin darba l-Bibbja, nafha bl-amment. Ostja. So, mex ngħid li għandhom kollox ħażin xejn minn dajn, qed ngħidlek tipo xi puxjani biex wasalt hekk jiġifieri, dak qed intik l-idea ta' what makes me going for this way. Qed tifhem?